بەخێر بێیتەوە بۆ چانێل سنۆباڵ ئەفێکت لەم ڤیدیۆ فێرکاریدا ڕێگایەکی ئاسانتان پێشان دەدەم کە چۆن خانەکان لە بەرنامەی ئەکسێل فریز بکەین دەتوانی ڕێزەکان فریز بکەی بۆ ئەوەی هەمیشە سەردێری خشتەکە ببینیت لە کاتی سکرۆڵ کردن بۆ خوارەوە هەروەها چاوێکیش لەوە دەکەین کە چۆن ستونەکان فریز بکەین ئەگەر ئەوەت بتهەوێت کە یەکەم ستون قوڵف بکەین لە شوێنی خۆی لە کاتی سکرۆڵ کردن لەناو داتاکان ناو خشتەکە با دەست پێ بکەین. پریسکردنی ڕێزەکان و ستونەکان لە ناو بەرنامەی ئەکسێڵ شتێکی سەرسوورهێنەر و کارامەیە بە تایبەت لەگەڵ ئەو خشتانەی کە داتا یەکجار زۆر لە خۆ دەگرێت ئەمە لێرەدا نمونەیەکە باوادانین کە تۆ کار دەکەی لەسەر شیتێکی وەکو ئەمە ئەگەر سکرۆڵ بکەین بۆ خوارەوە تێبینی ئەوە دەکەین کە سەردێرەکە لێرەدا مانگەکان دیار نامێنێت هەروەها ئەگەر سکرۆڵ بکەین بۆ لای ڕاست ستونەکانی لای چەپ بە هەمان شێوە بزر دەبن بۆ نمونە ئێستا چیتر ئێمە ناتوانین ناوەکانی فەرمانبەران ببینین بەم شێوەیە زۆر ئەستەم دەبێتن کە هیچ داتایەک ون نەکەین لەم ئاڵۆزیەدا لەبەر ئەم هۆکارەیە کە ئێمە فانکشنی فریز ڕۆز کۆلمسمان هەیە بۆ وەرگرتنی زانیاری ڕوون لە ناوخشتەکەماندا ئۆکەی با ئەسکرۆل بکەین بۆ دواوە ببینین کە چۆن دەتوانین خانەکان فریز بکەین یەکەم شت ئێمە کلیک دەکەین لەسەر ئەو خانەیە کە دەمانهەوێت ڕێزەکان و ستونەکان فریز بکەین کە دەکاتە ڕێز و ستونی یەکەم لە خشتەکەی ئێمەدا لەبەر ئەمەیە کە ئێمە کلیک دەکەین لەسەر خانەی بیتو دەستنیشانکردنی خانەکە لەسەر ئەو بنەمایە کە تەواوی ڕێزەکانی سەرەوەی خانەکە و تەواوی ستونەکانی لای چەپی خانەکە فریز دەکرێن سەردێر بە درێژایی ستونی ئیمپلۆیز نیمز قفل دەبێت لە شوێنی خۆی لە شاشەکە کەواتە هەموو کات دەیانبینین، گرینگ نییە کە چەند لە ناو شیتەکە سکرۆڵ دەکەیت. کاتێک کە خانەکەت دەست نیشان کرد، کلیک بکە لەسەر تابی View، پاشان بڕۆ بۆ بەشی Window و Freeze Panes دەست نیشان بکە. ئەگەر بتهەوێت تەنیا ڕێزی سەرەوەی فریز بکەی و یا ستونی لای چەپ، بڕۆ بۆ بژاردەی تر، Freeze Top Row و یا Freeze First Column. بەڵام ئەوەی ئێمە ئێستا دەمانەوێت فریزکردنی ڕێزەکان و سنوورنەکانە هەروەک پێشتر باسمان کرد کەواتە ئێمە دەڕۆین بۆ بژاردەی یەکەم فریز پینت زۆر چاکە سەردێری ماونس و ستونی نەیمز لە هەموو کات دیار دەمێنێت داتای ناو ئەم خانانە لەسەر شاشەیە هەرچەند ئەگەر کەمێکیش بڕۆنیە خوارەوە یان بۆ لای ڕاستی شیتەکە کەوا دەکات زۆر ئاسانتر بێت بۆ خوێندنەوە و کارکردن لەسەری بۆ گەڕانەوەی گۆڕانکاریەکان بڕۆ بۆ تابی ڤیو و لە بەشی ڤیندۆ بژاردەی ئەنفریز پینز هەڵبژێرە. ئەمە تەواوی فۆرماتە گۆڕانکراوەکان دەسرێتەوە و ڕێز و ستونەکان لە دۆخی فریز دەردەهێنێت واتە ئەوان ون دەبن کاتێک سکرۆڵ دەکەین بۆ خوارەوە و یا بۆ لای ڕاست ئەگەر ئەم ویددیو فێرکاریت بە سوود بینی لایک و سابسکرایبت لەبییر نەکەی بە سێری ویددیوی فێرکاری داهاتومان بکەیت ئەمە سنۆبال ئەفێکتە و سوپاس بۆ لەگەڵ بوونتان.